Hemmäňize salowmaleýkim. Sizi Söýgüli TV kanalynda hoş gördük. Siz haçanam bolsa özüňizde super başarnyk bolmagyny isläpmidiňiz? Eger şeýle bolsa, bu wideoň gahrymanlary siz üçin örän uly motiwasiýa döredip biler. Eger sizde bu höwes ýok bolsa, onda näme, diwanda oturyp wideony görmegi dowam ediň. Ýeri näme, siz taýýarmy? Onda başladyk. Adam garpyz. Siz haçanam bolsa restoranda goýulýan garpyzlaryň nähili ýagda kesilip goýulýanlygy hakynda gyzygyp görüpmidiňiz? Eger bilmeýän bolsaňyz, onda biz size jogap taparys. Örän, örän çalt, on iki sekuntdanam az. Siz bu wideony tizleşdirilendir diýip pikir etmäň. Ýöne bu işgär öz işiniň ussasy, onuň pyçagam diýseň ýiti bolmaly çemeli. Pyçagyň garpyzdan ýyldyrym tizlikde geçişine bir serediň-ä. Adam muny görende, Bu pursaty saklap, synlap duruberesim gelýär. Kalkulýator şagyzy Biziň günlerimizde adaty kompýuteryň klawiaturasynda çalt-çalt ýazmak bu gaty bir geňem däl. Biziň her birimiziň öýümizde diýen ýaly kompýuter bar we bu başarnyk öz-özünden tizleşip gidiberýär. Siz kalkulýator barada näme diýip bilersiňiz? Bu gyzjagazyň kalkulýatorda işleýşi şeýle bir çalt welin, ony ýöne düwmelerine basyp oýnap oturandyr öýdersiň. Aslynda bolsa ýok, bu gyzjagaz öz kalkulýatorynda uly-uly hasabatlary işleýär. Bize bolsa näme, höwes edäýmek galýar. Çalt ofisiant. Bilýäňizmi, haçanda restorana ýa-da kafe baranyňyzda, hemme ýerler boş bolmasa, birje galan boş stol bolsa entek arassalanmadyk bolanda, nähili gaharymyz gelýär. Bu restoranyň başlygynyň hem şu zada gahary gelen bolany çemeli. Ýogsa muňa fleş tizligindäki ofisiant nämä gerek bolduka? Onuň eliniň herekedini zordan synlap bolýar. Aýna ýuwujy. Eger siz özüňiz haçanam bolsa aýna ýuwmaga synanyşan bolsaňyz, onda bilersiňiz siz bu işiň nähili kyndygyny. Aýnada galan çyrşaklary aýyrmak şeýle aňsat işem däl. Biziň bu gahrymanymyz üçin bolsa bu iş mesele däl. Bankomatdan hem çal. Köp banklarymyzda biz Pul sanaýan maşynka gözümiz düşer. Ol sanalgy sekuntlaryň içinde puly sanap bilýär. Ýöne Zhenzhou transfer kompaniýasynda bolsa bu bankomatlar ýok. Munuň näme üçindigini bolsa bilmek kyn däl. Bu ýerde 100 sany işgär million banknodyň işini edip otyr. Zaýalanan pullary bankomata atyp zyňýan bolsa bular ony sabyr bilen dogurlap, öňki halyna getirip sanaýarlar. Iň çalt dellekçi. Käbir sergilerde dellekçileriň çykyş etmegi bu adaty hal däl. Haçanda dellekçiler tizlik goşanda bolsa, onda bu iş hakyky şowa aýlanýar. Serediň-ä, muň elinde üç gaýçy barmy? Bu dellekçi rassamaka. Fast food gaplaýjy. Biziň her birimiz öz garaşylýan zakazymyzy çalt almak isleýäris. Ýöne biziň zakazymyz beýle çalt derejede geljekligi barada hiç kimiň pikirine-de gelmese gerek. Bu gahrymanymyzyň gazirowkaly bankalary oýnadyşyna bir serediň-ä. Bu gahrymanymyz öz müşderilerini şatlandyrmagy gowy görýär öýtýän. Paket ştampçysy. Bu işgärimiz bolsa arkaýyn işläp oturana meňzeýär. Ol özüniň çalt hereketlenip duranyny bilmeýärem öýtýän. Işläp oturan ýerinde gowja ritm hem ýasaýar. Bu ritme tansam etseň bolaýjak ýaly. Skoç we korobkalar. Bu hanym bilen bolsa oýun edip bolmasa gerek. Gözüň gyrkyp ýetişýänçäň, ol seni skoç bilen daňyp taşlamana-da ýetişer. Munuň ýüzüne bir serediň-ä. Bärde bir zat ýetenem. Hä, açki. Indi ajaýyp. Ýer näme? Şuň bilen biz wideolarymyzy soňuna ýetirýäris. Siz hem özüňize şeýle tizlik islärdiňizmi? Muny teswirlerde belläň. Wideomyz size ýaran bolsa elbetde laýk basyň, kanalymyza agza boluň hem-de jaňjagaz düwmesine basmagy hem unutmaň. Indiki sanlarymyzda görüşýänçäk, hoş sag boluň!